fenomenologiýa, etika we pelsepe antropologiýasyndaky işleri bilen tanalýar. Ol fenomenologiýa ylmyna ilkinji bolup baş goşan Edmund Hurseliň pikirlerini ösdürdi. Ynsanyň älemdäki ýeri atly bu kitaby ilkinji gözleg ugry höküminde adam pelsepesine pelsepe antropologiýasynyň başlangyjy höküminde kabul edilýär. Şeller aslynda bir ulgamçy däldir. Şelleriň esasy üstünligi, Ýigriminji asyr pelsepesine täze mesele höküminde getiren mazmun etikasy we pelsepe antropologiýasydyr. Oňa görä, ynsan bolmakda bolan bir barlykdyr. Öz işi bilen adam bolmak adama älemdäki orny we içindäki ähli barlyk derejelerini ýygnaýan barlyk gurluşy ýaly borç höküminde berildi. Ynsan biziň asyrymyzyň başyndan bäri pelsepäniň asyl gözlegleriniň merkezinde bolup durýar. Maks Şellere görä, adamyň aňynda Adam näme? diýen soraga garşy ýüze çykýan üç dürli pikir dünýäsi bardyr. Bulardan birinjisi, ýahudy-hristian däpleriniň pikir dünýäsi, ikinjisi, gadymy grek pikir dünýäsi, üçünjisi bolsa, häzirki zaman tebigy ylymlary dünýäsidir. Şeýlelik bilen, biziň elimizde ynsan hakynda üç aýry antropologiýa türi bardyr. Bular tebigy ylymlar esaslaýan antropologiýa, filozofiýa taýdan antropologiýa we ylahyýet esasly antropologiýadyr. Emma entek ynsan nämedir hakda umumy bir pikrimiz ýokdur. Şonuň üçin gaty giň esasda täze filozofik antropologiýa ýazmak gerekdir. Ynsan sözünde we düşünjesinde bir-birine garşy iki many gizlidir. Ynsan sözi ilki bilen ynsanlary oňurgaly süýdemdirijiler kategoriýasyna morfologiki taýdan ýerleşdirýän aýratynlykly aňlatýar. Ynsan oňurgaly haýwanlaryň iň ýokary nokady hasaplansa-da, bir zadyň iň ýokarysy şol bir wagtyň özünde onuň soňy hem kabul edilýär. Ynsan sözüniň ikinji manysy bolsa haýwan düşünjesine düýbünden ters gelýän zatlary öz içine alýar. Bu ikinji düşünje tebigat ylymlaryndan tapawutlylykda adamyň öz-özüne düşünmegi öň planyna çykarýar. Şeller beýleki jandarlardan tapawutlylykda, adama aýratyn ýer berýän, adam baradaky bu ikinji düşünjäni tassyklamaga haklydygymyzy görkezmäge synanyşýar. Janly adyny alan barlygyň özi ajaýyp obýektiw häsiýetlerinden başga-da, ýaşaýyş diýilýän barlygyň düýp manysy we özi üçin barlygy bilýän onuň içki barlygydyr. Şelere görä, janlylaryň iň pes derejesi duýgyýa bagly jogaplaryň berilmegidir. Duýgy, janlynyň bir andäki organ we onuň hereket ýagdaýlarynyň bir merkeze habar bermesi, ondan soňra geljek bir pursatdäki hereketiň üýtgemesini taýynlamak üçin dürtüleriň aýratyn bir ýagdaýda yza getirilmegidir. Meşhur filosof Niçe ösümlikler üçin durmuşyň hakykatdanam bir güýç islegi däldigini aýdyň görkezýär. Çünki onlar hiç wagt öz iýmitini gözlemeýändigi sebäpli, köpelmek üçin ýoldaşlaryny-da işjeň saýlamaýarlar. Ösümlikler durmuşynda düýp tarapy aslynda daşarky reaksiýadan ybaratdyr. Şonuň üçin ösümliklerde özüni tanamaýan Duýgusal jogapdan başga bir zat ýokdur. Janly-jandalaryň arasynda iň uly himik bolan ösümlik organiki gurluşyk materiallaryny organiki däl maddalardan taýýarlanýandygy sebäpli duýgulardan mahrum bolup bilerler. Adam, umuman, barlygyň ähli ädimlerini, esasanam durmuş ädimlerini özünde jemleýär we ähli nukdaýnazardan barlygyň iň jemlenen birligini özünde toplaýar. Organlar nukdaýnazaryndan iýmitiň paýlanmagy üpjün edýän wegetatiw nerw ulgamy, adynda görnüşi ýaly, adamda ösümlikler bilen, ýagny janlylar bilen ýakyn bir meňzeşligiň bolup biljekdigini täzelikde garşymyza çykan pikirlerden biridir. Durmuşyň ädimleriniň obýektiw tertibinde barlygyň ilkinji görnüşi we özüni tanamaýan durmuş reaksiýasyna soň gelýän ruhuň ikinji görnüşi sezgidir. Maks Şellere görä, birinjiden, sezgi ynsanyň özüni alyp barşynyň içki manysy bolmalydyr. Ikinjiden, beýle hereketiň öz içinde bir ritimi bolmalydyr. Sezgini bilmek diňe bir duýgudyr aslynda. Ol gymmatlyklara görä tapawutlanýan we özüne çekiji gelýän ýa-da özüne uzak bolan zatlara garşy bolan iç duýgusydyr. Öz çeşmesini sezgi tapýan özüni alyp baryşyň iki görnüşi bardyr. Olar endik we akyl-paýhasa esaslanýan özüni alyp baryşdyr. Bu-da ynsanyň endige esaslanýan birleşme ýa-da diýilýän ruhy barlygynyň bir görnüşidir. Ýat ýörelgesine ähli haýwanlardan belli bir derejede görünýär. Ýat ýa ýörelgesi nirede ýüze çyksa, özüni alyp barşy we hereketi bilen öz haýwanlarynyň alamatlaryna we duýgularyna öýkünmek bilen berk baglanyşyklydyr. Oňa öýkünmek şol bir zady etmek, gaýtalamak isleginiň ýöriteleşdirilmegi bilen netijelenýär. Sezgi we şol bir zady taklit etme, ýagny öýkünme bilen taryhda däp-dessur diýilýän möhüm waka ýüze çykýar. Soň ýyllarda şeýlere görä adamzat taryhynda hemişe öň planda bolan däp-dessurlaryň pese gaçmagynyň çalt depginde dowam edýär. Bu aňyň we aklyň gazanjy höküminde taryp edilýär. Taryhyň dowamynda dörän däp-dessurlaryň biziň üstümizdäki täsiri we gündelik hereketlerimiziň edýän basyşy taryh ylmynyň soň ýyllarda has ösmegi bilen azalýar. Içgüdi we lezzet bolan aşa haýranlyk haýwan bilen ynsanyň bir-birine meňzeşdigi nokada yşarat edýär. Munuň üçin ynsanlarda arasynda lezzete gönükdirilen durmuş ýörelgesi şahsyýetleriň we halklaryň durmuşynda garrylygyň iň adaty alamatydyr. Şonuň üçin şeýlere görä adamyň haýwandan has yza boldugy ýa-da yza galyp biljekdigini, ýöne hiç haçan haýwan bolup bilmejekdigini aýtsak aşa gitmeris. Şelere görä, ruhy barlygyň dördünji görnüşi akyl diýýän zadymyzdyr. Saýlamak ukyby, saýlamak hereketi gymmatlyklaryň arasynda ýa-da köpelýän ýagdaýynda görnüşleriň arasynda bir-birini ileri tutmak ukyby akyl bilen berk baglanyşyklydyr. Akylly hereket bir impuls bilen Baglanyşykly meseläni çözmek üçin organizmiň duýdansyz we manyly hereketlerine berilýän atdyr. Bu ýerde jandaryň özüni alyp barşy akylly ýa-da bize görä däli bolup biler. Şeýle-de bolsa, her iki ýagdaýda-da aslynda belli bir maksat bilen ortaya çykmakdadyr. Psihologiýa nukdaýnazaryndan akylyň kesgitlemesi şeýledir, Akyl, daşky gurşawdaky baglanyşykly zatlaryň we gymmatlyklaryň toplumyny gysga wagtyň içinde düşünip bilmekdir. Haýwanyň hem akyl paýhasy bar bolsa, haýwan bilen adamyň arasynda dereje tapawutlandyrmasyny nädip bilip bileris? Ýogsa, adamda özüne mahsus bir zat barmydyr? Lamark we Darwiniň mekdebi bilen baglanyşykly ewolýusiýaçylar haýwanlar bilen adamlaryň arasynda tapawudyň bolup biljekdigini kabul etmeýärler, sebäbi olara görä, haýwanlarda-da akyl bardyr. Adamyň düýp manysy, aýratyn ýeri akyl we saýlamak ukybyndan has ýokary ukybyna esaslanýar. Adamy adam edýän bu täze ýörelge içimizdäki psihiki we daşardan wajyp diýýän zatlarymyzyň hemmesi giň manyda durmuşyň dyşynda duş gelýär. Hatda grekleriň şeýle ýörelgesiniň bardygyny aýtýarlar we Ilkinji bolup oňa akyl adyny beripdirler. Şele bu X üçin, ýagny akyl üçin has giň manyly söz ulanmak isleýär. Bu sözde ruh manysyna gelen nemisçe Geist sözüdir. Haýwanlaryň her her biri özüni alyp barşynda her bir reaksiýasy hatda akyl-paýhasa esaslanmakdadyr. Isle çylşyrymly bolsun, ýönekeý organizma bolsun, başlangyç nokadynda haýwanyň nerwi ulgamynyň Fiziolog ýagdaýlaryny alanymyzda, şelere görä gaýysly eýe bolan bir barlyk bu hereketiň tersine hereket edip bilýän barlykdyr. Haýwanyň ösümlik bilen baglanyşykly düşünjesi bardyr, emma Laýbniziň görşi ýaly olar özüni tanamlamaýarlar. Haýwanyň öz-özüne düşünjesi ýoklugy sebäpli öz-özüni dolandyrmaýar, özüni ynsanda bolşy ýaly bilmeýär. Diňe adam ilkinji gezek doly göze görnüp duran we mazmunly kategoriýa eýedir. Geist garşy çykyp bolmaýan ýeke-täk barlykdyr. Ynsanyň pikir dünýäsi ne öň, ne içerde, ne-de soňdadyr. Olar Şelere görä baky bolan geistda, ýagny ezeli ruhda dowam edýän dünýäni durmuşa geçirmek görnüşinde emele gelýär. Gaýyst diýilýän zadymyzyň aýratynlyklaryny jikme-jik düşündirmek islesek, gaýyst akymynyň pikir dünýäsini göz öňünde tutmalydyrys. Bu hereket tehniki akyldan tapawutly bir hereketdir. Bu ýol bilen alýan bilimlerimiz duýga bagly düşünjelerimiziň çäginden çykýar. Filozofiýa dilinde biz şeýle bilimlere apriori bilim diýip atlandyrýarys. Ynsan bolmagyň düýp manysy bilen baglanyşykly zat diňe maglumatlara eýe bolmak däl-de, Laýbnisiň aýdyşy ýaly, ileri tutulýan bilimleriň bolmagy ýa-da şeýle bilimlere eýe bolmak mümkinçiligidir. Düşünmek, ýatlamak, pikirlenmek we mümkin bolup biljek duýgur hereketleri bize hakykat duýgusyny berip bilmez. Bulary bize berip biljek zat diňe zatlaryň nähili bolmagyna beriljek jogapdyr. Biziň öňümizde ýaňy açylan dünýäde garşylyk tejribämiz bize barlygy berýär. Şelere görä, hakykaty başdan geçirmek dünýäniň bize garşy garşylygyny başdan geçirmek ýaly hemme zady bilmekden, göz öňüne getirmekden we duýmakdan öň geler. Bu akymy diňe gaýst ýagny ruh diýip atlandyrýan guramymyz durmuşa geçirip biler. Şelere görä ynsan durmuşdan ýüz öwrüp bilýän barlykdyr. Buna Froýd Lezzet ýörelgesiniň aňyrsynda atly kitabynda adamy hyjuwlaryny we arzuwlaryny basyp ýatyrýan bir adam höküminde taryp berýär. Diňe adamyň şeýle bir barlygy sebäpli pikir dünýäsiniň has ýokary pikir dünýäsini döredip biler. Beýleki bir tarapdan energiýany ýatyrýan, ýagny basdyrýan impluslary Gaýystyň hyzmatynda goýýar. Başgaça aýdylanda, akyl üstünliklerini adam duýgularynyň energiýasyny ýokarlandyrýar. Gaýystyň, ýagny ruhuň özi ahyrsoňy barlygyň bir hilidir. Şahsyýetiň merkezinde özüni ýygnaýan, adamda özüni agzybirlik hökmünde görkezýän barlygyň bir hilidir. Şopenaueriň pikiriçe, adam bilen haýwanyň arasyndaky düýpli tapawut, negatiw hareketde haýwan ýaşaýyş islegini, durduryp bilmezligini daýatýar. Ynsan ogly öz türüni diri galmak ugrundaky göreşde gurallary, dili we düşünjeleri döretmek üçin täsin ulgamlar döredýär. Bu teoriýa çeşmesinde grekçedäki gaist we ideia sözlerinde tapýar. Pikirleriň öz güýji, gudraty, işjeňligi, täsir etme ukyby diýen bir zada esaslanýar. Ynsan baradaky nusgawy teoriki iki esasy ýol bilen ýüze çykýar. Birinjiden, adamyň ruhy gaýyst bilen baglanyşykly madda, ikinjiden, diňe bir gaýystyň bardygyny we beýleki aýry-aýry gaýystleriň barlygynyň usullary ýa-da hereket merkeziniň-de diňe bir ruh boldugy pikiridir. Bu pikir Ibn Rüşd, Ibn Arabi, Hegel we Spinoza gibi pelsepeçiler tarapyndan kabul edilýär. Gysgaça, durmuşyň döreýşi aslynda özboluşly gurluşy sebäpli wagtyň geçmegi bilen emele gelýän hadysadyr. Ynsanyň ruhy yradasy gönükdirmek we görkezmekden başga bir zat edip bilmeýär. Dekart manylary pikirlenýän we ýer alýan maddalara bölmek bilen günbatar dünýäsiniň özüni tanatmakda köp we gaty ýalňyşlyklara sebäp boldy. Bu aýralyk sebäpli haýwanlaryň we ösümlikleriň psihiki barlygyny inkär etmek manysyzlygy orta çykdy. Başga bir tarapdan adam aňynyň dyşyndaky hemme zady düşünmäge synanyşdygy we muny diňe mehaniki teoriýa görä ortaýa goýdugy düşünildi. Şellere görä, Dekardyň asyl ýalňyşlygy adamlarda we haýwanlarda wajyp birleşik janly ulgamynyň görmeýänligindedir. Şeýle-de bolsa bu ulgam janly bir zadyň bilýän zatlary bilen hakyky durmuş hereketleriniň arasynda baglanyşygy we bitegiligi üpjün etmegi başarýar. Gaýs durmuşy ideallaşdyrýar, ýöne ruhy herekete getirýän we üstünlige alyp barýan başga bir durmuşdyr. Şeýlere görä, biz mehaniki ýa-da janly bolsun bu tebigat teoriýalarynyň hemmesini kabul etmeli däldiris. Şelleriň pikiriçe, Gaýst, durmuş we durmuş bilen baglanyşykly ähli zatlar, hatda jan durmuşynyň iň ýönekeý awtomatiki aňlatmalary bile dogrudan-dogry gabat gelýär. Ýöne bunlaryň arasynda birek-birege baglylyk ýokdur. Gaýst, ýagny ruh we durmuş bir-birine sazlanýar. Olaryň arasynda düýpli duşmançylyk we söweş ýagdaýyny görmek uly ýalňyşlykdyr. Iň çuňňur pikir edýän adam iň diri bolanlygy söýýän adamdyr. Ynsanyň dünýäni we özüni tanamagy, öz psikofiziki tebigatyny ruh saýasynda obýekt etmegi hem şol bir wagtyň özünde adam bolmagy hem-de ynsanyň bu dünýäden has ýokary we soňsuz bir tarapynyň bar boldugy bilen düşündirilýär. Ynsanyň tebigaty diňe öz bähbidi üçin ulanmana başlamagy, diňe öz-özüni düşünmegi aslynda hiçlige düşmezlik gorkusyndan ileri gelmekdedir. Muňa-da nihilizm, ýagny hiçlik diýilýär. Sellere görä, nihilizmi öldüren, din diýen zadymyzyň ýok diýmekle ýok bolup gitmeýänliginde ýatmakdadyr. Metafizika gowşak we mätäç adamlar üçin ätiýaçlandyryş edarasy däldir. Metafizika ynsandan öňünde güýçli we batyrgaý düşünmegi talap edýär. Ynsanyň özüni tassyklamazdan ozal teoriki anyklyklar gözlemek peýdasyndadyr. Diňe adam özüni ilkinji gezek açan mahaly bar bolan barlygy bilmek mümkinçilikleri oňa açylyp başlaýar.